Nere ararechire ng'a matiang'i nere oete simbarati ki? Chibesa chia ekampeni. Ekero ekampeni egakorwa, gakora chibesa Ruto abegete ekampeni ya machogu, nchiarenge moch- nchiarenge mocheso. Matiang'i akamanya ati abagusii, akera omomura oyo chikura. Agatiga Ongeri, agatiga Krisobure, agatiga abanto bonsi bataete koba orisiku rwa gusii, akamoa ase embarati y'okoboko. Engaki eyio Sambarati akamotebia abanto ng'a ntagete nkore egasi bosongo mpaka amalaika akore ki? Aike inse, atenge. Agateba ng'a atagete gokora kisii ebe china enke. Rero tindeti goaccuse onde bwensi. Tindeti goteba kende gionsi, ndete abanto more igaa mokorora evidio yane rero, montebi ng'a simbarati ninki akorire bosongo ekegeni. Ekegeni giakorire bosongo, erami eria ekorwa bosongo mpaka ekogenda gochia nyanchwa ekaba ekunongwa aye, erami eria yakorwa makutano ekagenda gochia nyankongo ekaba ekunongwa aye, erami eria ebwatete bosongo iga aria bwetama iga iga Diplos ekaba ekunongwa aye. Eramu eria erwete nyanchwa ekagenda mpaka Asuneka, ekaba ekunongwa aye. Chiramu chionsi pi bosongo echiabegetwe nongwa aye, chikaburo chionsi pi bosongo echiabegetwe nongwa aye. Ntagete mborie abagusii igaa, emiaka eye etato ase mbarati aberire in power, ninki akorire? Kia muhimu toratebe ng'a ah, ekemo yaani amaraika nacha korwa igoro mpaka anyore egento bagotengera. Bono Sambalati nere ogoteba ng'a nakumeti sana, yaani na omoichano omonene. Bono Sambalati agatotebia ngokora nde chigasi, ndete nkore chigasi, nkora nde egasi, oika iga otebia abanto ndete nkore egasi. Bono naende emiaka ebere nigo tiga tochakire goteba o etamu egocha, ngokora are egasi, akore egasi. Bono intwe koboria abananchi bagusie, inki atagokorera egasi bono iga chibesa gechire oo. Momaete ng'a nyariba are buya kobua ase embarachi, omaete ng'a yamira na motororo ang'e atore iga, tiga mbatebi ng'a nyariba nare omuya kobua ase embarachi, momaete bo? Omaete ng'a nyamira si nyariba abegete elami keroke etanya goikoa, oagachire echiro keroke etanya koagachwa, Doctors Plaza yaerire, nomanyete ng'a nyariba obekire elami yamira etown. Momanyete bo iga aro? Ee, simbarachi nonya neyemo teiyo, inche nkobate ekemani. Kende bosongo tara, omanyete abanto mokera ng'a ng'angete simba, inche nkobatebia ng'ende ase omwana siasa omokong'u tobwate gosii nsimbarati, lakini ase amagenderero tari are. Amagenderero onye otaete gontebia gosii, ntebia amang'ana o ase amo ngeri, ntebia ongeri. Inde Nyaribari, inde kitutu masaba naki ngotebiwa ng'a onge erio ogachire chisukuru Nyaribari masaba, mpaka gwakumina gwa. Eh! Ntebia amang'ana oyo ngwaye, gekogera neba karenge buna arenge, omogaka oria natemete gokora egasi. Eh! Abanto batebire ng'a ongwaye agoika rituko gete igo amoa gotara etaoni gokwania abanto, mbuya more? Eh, mochandoki mobwate? Eh, mbuya more? Eh, naki ere iga? Abanto bamotebia mochandoki barikanse. Simbarati sikuisi etaoni omokaribie ogwaku ne chihuni ogwaku. Ntebi ninki simbarati arete gusia ekenene koba obomura bw'esegi? Naroche iga aria ase arenge nabasubati atia kobatebia ng'a imokia ebichara teba two term, onye tori goteba two term ogosoka igaa nari tokomanyana komo. Igo ng'a ogotishiereire otatebeti two term aye toiyo. Akamanya koboria abanto ng'a buna moroche igaa. inche ngosaria rende matiang'i, ng'a ngosaria rende egesaku, ng'a agakana pi ng'a ere tagosari gesaku. Bono inche ndabori riswali igaa, okarwa nairobi ogacha gusii okanyora abanto bare buya na omorembe, ongo aye akobori siasa chiaye, oake ekampeni yaye abanto batari goitwa, kera omonto are na omorembe. Onye ongwaete arakore amagenderero, omonto oteine obosongo, omotebie gakore naye iga torakore agasi. Abanto bagenda omonto akogenda nyomba okomoete, nere natebie gava nakore amagenderero, goika mwaye mambia oirane egasi. Bono oyo iga simba arache ache etaoni, omotebie ng'a simba aratige gokora kende, abamura bagocha bagoite, iba ogoita. Ekero ki ntomanyete kera omonto, ogoitwa na abamura. Secondly.

chigogosa chigosoka kabisa chigotishia abanto, chigotishia omonto, ingokumina bono, gose iye ngire omorembe. Inki eke ngai kiarwera? Ntaete mbore risuari, korwa usiku huu nikoreta gusii, ko- Nairobi gocha gusii, eketari ogosara egesaku. Abanto tiang'ata ng'a gosiigete abanto bakure bachete embeera nse ase engencho ya siasa ya simbarati. I'm telling you the truth. Abanto baria nyagitari baumire ase engencho ya siasa ere gusii. Naende mbakometie, Aya, akobora risuari ng'a, ng'a nere ogosarera egesaku. Bono ocha ndaboo risuari, gusii twensi pi, twatebire intwe maiga ya matiang'i tore. Ekero toreta omogusii amo, tonyore chinguru na omogusii, tosukuma gochia motwe. Erio abagusii bonsi pi bachire korwa mega, chigabane chibachete komoa chinguru, na igo tokogenda ase tokogenda gochia matiang'i aa toireo tore amo, Simbarati nere omotang'ani korwa mega goteba ng'a yaya, yaya, inche Ruto ng'osapote. Eh, ng'a bono matiang'i nomobe, Ruto nomuya. Ai! Obwo nobong'aini, tiatoborana ekemaene aa, obwo nobong'aini gusii. Yaani ng'a matiang'i nomobe, Ruto nomuya. Onye abasigisi bare abaya, eh baminto totebera bo igo, gisa genda sigisi boria bo gavana oo, batebe gisa mbarache ominto oo, oanchete Ruto, tiatomwakera ki? obogavana, eh rende oche oruu. Ekekorabwo n'abagusii batebire amatiang'i, bagotegiara, Enyandamwamu neyaki? Ancha chingaki chi'amatiang'i chiaikire, gwatebete obwate emiaka hamisini yokomenya, basi, aya hamisini yao kegoika naye omentwe, gose gaki bobe togokwana gusii. Tiga toigwanane ebirengererio oo, kai! Tiga totwarane igaa, totware ebirengererio biaito toigwanane buya. Nchera ki ekonyarekana ng'a omogusii agotenena chikura omogusii omwabo mokokana? Abwo bagoteba ng'a tari gesaku ogosare ngete mbore riswali ero. Kasi mbarati nobwate ekerengo kaa naye ogani koba president ya Kenya, orasarere matiang'i oyo bono iga. kago ogochia gotenena, oganie abagusii bande batenene emeyaga batebe ng'a Simba arati naye togosupport, eh! Kago amatiang'i ogosaria bono iga, abagusii mbaroche, kago naende omokotebe ng'a mbono inche rende ombuya kobua amatiang'i. Aya, Ekaunti eye ense niini yaye gose ongo kwaeirwe okore amagenderero asinyire. Kae otebi naye otatebi ng'a buna abagusii ng'a ribaga nchiko korwa opresident. Engaki eyio notoka risiasa. Togateba abangwana ng'a omongwana oyo ekero matiang'i atenenete nere orenge omotang'ani komotinda chire anse. Tutasema. Naende egeneration oche odeal nero tari bagakabange noche kong'ende ekenyoro ime. Aya! Ara abanto baria bare aa smart. Matiang'i nachiete sukuru agasoma, ntomanya chisukuru asomete na echio asometi, agasomia emenyenya, agasomia Egerton University, agasomia aroria Nairobi University. Ntomanyete ase akorete egasi, agakora East African Community, agakora egasi Bunge, agakora egasi ase Uhuru Kenyatta buna Cabinet Secretary, Minister, akagenda agakora egasi World Bank, agakora egasi New York State of University. Ndete mborie ng'a Simbarati ngasi ki akorete atari ase obogavana ogokenya chinyeni? Akarua ogokenya chinyeni abwo nagoteba, Simbarati ng'ai asomete? Aya, matiang'i ntomete kera egento buna agokora ogocha gocha ntomanyete, Simbarati ere ebiaye togoika ase egete twasererigwa. Ntomanyete amang'ana aya. Ekero okora omonto akorete esegi yoka, ng'aera ng'a kende gionsi gia kwano agotisia ngogoita nde, gionsi gia kwano ngwakore mpaka ngocha tore bwogo tosari. Nabo ogwake esabu omanye ng'a omonto oyo ebirengo ebi biaye okorenge kwaye igoikire tasegete. Noroche omwana iga agogoikera ngogoetani segi, yaya ase esegi abwo naye gokora ki? Okwama. Nabo amang'ana arigo, there is no way Togochia gokira mogusii asire. Yaya, lakini egento kiangogete pi, abangwana baria babwate obwoba, buna zairi janda mbuya mono sana ase okora chividio chiane, neba nkobate mbuya mono, mosesenigwe ase ogwancha ase ecomment section, nabo komokani orike kende, baria bagento kong'akera esimi ng'akere, baria baragani gosapoti echannel, pliz.